Borċinadur kien hemm ta' Angelik. Eh, ta' Angelik, all right. That was, dika eżaminajtu l-kas, eżaminajtu sew. Mhm. L-ewwel ma dana, l-ewwel ma informawni kienet l-arċis u talabni biex imur neżamina statwa eh, tal-Madonna li kienet qed inżammet fil- fil- fis-sagristija tal-Knisja ta' San ta' Birżebbuġa mill-Arċipriet, jisu jikkonfiska biex iżomm għandu, u mort neżamina hemmhekk. Wara li eżaminajt hemmhekk, eh, my opinion kienet li li li ehm, nieħdu DNA swabs kemm ta' Angelik kif ukoll tat-tifel tiegħu għax teoretikament l-ewwel mara it-tifel li għara taħroġ ħirġa d-dem. U fil-fatt għalulu li satwa eventualment tieħdet imbagħad il-kurja. Mhm. Ġiet il-ġurnata meta ħadna il-swabs l-tifel u l-Angelik, tifel ħadnilu l-swab All right, ma kenniex problema. Angelik beda jgħidilna le le għax jiena ma li daħal li xi swab f'ħalqi. Għax indi swab kull mir biċċa ta' biċċa sikka żejra b'daq xejn tajjara, kemm tmisslu saqaf ta' ħalqu. Sewwa, biex tieħu ftit ċelluli ħalli tkun tista' tara id-DNA tiegħu. U assolutament għall-ewwel marid assolutament b'xejn li noħdulu swab. U mbagħad fl-aħħar x'in aċċetta. Mir-riżultati rriżulta li d-demm li kien hemm fuq il-Madonna kien id-demm ta' Angelik, mhux tat-tifel.
Jiġifieri ehm, kienet ħadma fil-verità. Issa, da baqa' xorta jgħid imbagħad, eh, by the way, il-Knisja mbagħad hmm. eh, issiġillat din l-istatwa ġo ġo kaxxa tal-ħġieġ. Sewa.
U kienet obbligata tagħtilu lura l-istatwa kienet tiegħu. ta' Angelik u tagħtilu lura. Kif tagħtilu lura, dana ehm, beda jgħid li l-istatwa ma tix toħroġ iżjed dem issa għax qiegħda magħluqa fil-kaxxa. Imma qed toħroġ iż-żejt minn ġo fiha u l-ħall. aw sorry, iż-żejt u l-melħ. U konna nsibuha mdawra bil-melħ, mad-dawra mm. b'ħafna żejt. Xi neżaminajt imbagħad iż-żejt li li li l-knisja bat li l-kampjun ta' żejt biex neżamina. Mm. Sibt li dak iż-żejt qasbis tgħid kien ehm, extra virgin oil, imma kien sunflower oil. So, at one stage, at, at, at, at one stage, mbagħad qalet li qal li l-istatwa dejqet maluqa f'kaxxa u Kissret l-istatwa minn kissret il-kaxxa minn ġewwa għal barra. Taħseb li kien bniedem ma kienx eh, mentalment stabbli ġifieri da, jew kien xi ħadd li kien jipprova jagħmel flus. Kien qed my opinion kien qed jagħmel ħafna flus. Hmm, kien kont ġifieri l-opinjoni. My opinion iva. My hmm. opinion. U kien hemm xi wħud madwaru li kienu qed jgħinuh biex jagħmel hekk. Għax bdew iġibu anke tours minn barra eh, biex jiraw l-istatwa. At one stage kien qal li l-istatwa splodita u kisra deħġiġ minn ġewwa l-barra. Hmm. Jien eżaminajta u rajt daqqiet fuq il-ħġieġ u fuq il-ħadit, il-sapport tal-frame li kienu minn barra l-ġewwa, ġifiri daqqiet saru minn barra biex jkissru l-ġieġ għal-ġewwa. U l-ħġieġ kien fuq ġewwa. Mhux fuq barra tal-kaxxa. Kien iħobbok ħafna naħseb jien Angelik. Kont kont spjegajt da kollu darba minnhom f'każ ta' Xarabank biex ngħid hekk għax hmm. kien kien Peppi kien għajjat li diversi drabi fuq dan il-każ. Hmm, hmm, u minn dan kollu ġviru kien jibqa' jsostni li inti giddib essenzjalment. Kien jibqa' jsostni eh, eventwali. Jew li ma tafx x'in tagħmel. Il-Knisja eventwalment waqfet għal kollox, xejn eh, mbagħad, assolutament. Ma permettitlux iktar li jagħmel dawn l-affarijiet.
Imma il-Knisja tista' twaqqfek milli tagħmel dawn l-affarijiet jew tista' tgħid isma' jiena ħa nagħmel l-affarijiet dawn l-affarijiet imma mhux taħt l-ospizju tal-Knisja Kattolika. Kien beda jmur jgħid li qed li qed li qed tkellmu l-Madonna u li qed imur eh, Borċi Nadur ma kienx hemm l-istatu ta' Borċi mm-hmm. Nadur, l-istatu mbagħad kulħadd qisu nżiha, mm-hmm. imma kien qed jaraw l-ostja għaddejja fl-arja u hekk. Mm-hmm. There are people who come in, I mean, let's put it this way. Il-

l-Isqof l-imjett għandu, jew il-Kurja l-imjett għandha biex lil xaħat bħal Angelique tgħidlu dawn l-affarijiet trid tieqaf tagħmilhom? Li għamlet il-Knisja sa fejn naf jien, li waqqfet li l-kleru jiġi involut iżjed f'dawn f'din il-burraxka kollha. U allura without mingħajr ma l-kleru seta' jattendi, the whole thing died down. U fil-fatt issa kulħadd Nesa. Ah, kulħadd nesa x'qed tiġri.
Mela, tlaqna.